Macho.
Gyd yn y gwyrdd.
Fi yn macho, diolch yn fawr i ti. Mae Danny Glyn Jones, gwyneb cyffredin iawn i'r fenter, cyffredin iawn i'r ardal ni, a cyffredin iawn i fi, fi'n eisiau gyferbyn ti pob dydd, na'n ffodus. Lwcus.
Ond Glyn Jones, ni'n mynd i ffindo mas bach o bopeth amdano ti, ti ôl y gwyneb, beth ti'n neud, ti ôl gwaith, ti allan o'r, wel, ti allan o'r gwaith hefyd. O'n i ddechrau da? Ble ti'n dod o? Um, so, well, felly bod rhai'n gwybod, ond ges i'n fagu ar uh, fferm teuluol e, Gwargorof, yn Crig y Bar. Wel, mae rhwng Crig y Bar a Pimstent. So, yeah, fferm Gwargorof gyda'n rheni a dy cym y gi hefyd. Um, so, ni fyna tan o'n i tua deg oed, byddwn i'n gweud. Okay. Um, a wedyn, symudodd fi reni ffarm, ffarm arall, wedyn gwarnoethle yn Ceio.

Na, mae wedi bod bach o, o newid yn amlwg mynd o um, cael magu am tua dros 25 blynedd e, ar, ar fferm rhywle gwledig a symud rhywle trefol fel cwman. Ond mae eitha neis le ni'n byw, mae, mae, mae stad o tai yn amlwg, ynddo fe? Ond tu ôl yn, yn tu ni le mae'r ma ardd dde. Mae ffarm arall fyna, so fi wastad yn cadw llygad ar y gwartheg yna ar, ar y defed, so dal yn teimlo'n rhan o, o Kevin Ti'n gweld y boys?
Ti'n gweld y ladies yn y cars? Cwmton o bob dydd.
Os da ti fel, speed dial bach i'r ffarm. Yeah. I'r ffarm, mae'n jyst rhoi gofan, yeah. mae'n mae yn gloff. Yeah.
Dyr y checo nhw. O ran ffarmo, ni'n gwybod bod ti'n cymryd lot o gwyliau blynyddol. i ffarmo yeah. a uh, Nadolig. Uh, ond i ti moyn... Wel, wrth ymwneud dda, o ti, di, o ti bant yn cymryd gwyliau i, i sgano neu rhywbeth. I ti'n bolo yn... Sgano David, ie. Yeah.
Job yeah. hwylus iawn. Ro'n rho bach o uh, gefndir i beth yw sgano David i bobl sydd ddim yn gyf well, well, gyfarwydd o David. Ie. Yeah. O, o bach o joc rhan i'n fenter fan hyn, rhan, rhan gwyliau. So, dad sy'n bwco rhan fwy o'n wyliau lan, so um, wythnos roi Welsh off yn amlwg i Siwan y Defaid Balwens, mae wythnos mis awst i wneud yr seilage, da. Um, hydref ni'n troi hwrddod mas at y Defaid wedyn. Amser nadolig, pawb yn gwybod fi sy'n joio nadolig, so hwnna yw yeah. mis bach fi off. Ti'n mynd bant o beth yeah. pumed o yeah, so ragfyr tan Ionaf. Ie, yeah, so sa'i ar y ffarm lot, that's my time fe. Yeah, yeah. A rwy'n amlwg mis mawrth mae pethefnos o wyna, so erwch mlaen i hwnna nawr mewn, mewn tua mis fach nawr. Um, ond ie, o ran sgano de, so ni'n tueddu ni hwnna bob, fel mis Ion nawr, so byddwn ni'n ganol o wyna mis Mawrth yna, so bach fel amser, fel ti'n bod, mynd i sgano gyda drod yn yma. Um, fynd y mas am, am y babi a... Ie, ni blaen i hwnna. Ie, a sawl, sawl babi sy'n mewn yna. Um, okay. So ie, yeah, ni'n ni cael nhw i sgano jyst rhan gwybod um, paratoi cyn wyna, um, os mae wyna yn y defyd, um, os mae fe, sawl o'n, os, os una, os do una, os triplets da, neu, neu quads sydd nod. So, um, a yn amlwg wedyn mae'r rhai gyda lle'r twins, ni'n wyna nhw mewn tu fewn. So nhw'n cael bach mwy maldod, bach yeah, mwy ffes. Ie, yeah, fel ti, so... Yeah, fel fi. Bach mwy o fwyd, um, a jyst ie, yeah, cadw mwy o llygad barced arno nhw, a mae'r ma singles gyda nhw wedyn, a mae'r rhan fwy o nhw yn wy'n at y fast yn ei, so sa'n nhw'n cael gymaint o maldor yn amlwg. Dim ond un o'n sydd yn wedyn. Siwr i ti'n teimlo fel i ti'n bal yn ystod o fywyd o'r fentariaeth, a ffarmo, a fydde ti'n moyn ffarmo bach mwy? Neu ti'n ti um, gyda'r balans fel y mae? Ie, yeah, fi credu fi'n fi thapus gyda'r cydbwysedd. Yeah. Um,

Ysgol Caeorig Cai ers hynny. Fel, fel lot. Fel lot ysgolion um, bach gwledig nawr, ynddo fe. Um, ysgol yn lot fwy, lot fwy nawr. Um, es i ysgol uwchradd yn Pantycelyn wedyn, yn Llynyfri. Rwy'n sori to, wedi cai. So, ma... Mae thema fan hyn. Mae thema fan hyn, gyda fi, efallai fi yw'r bai. And, um, so, ti a 400 yn mynd i'r ysgol, um, ysgol Pantycelyn. So, yn amlwg wedi wedi cael ei adnewyddu nawr i Ysgol Rhys Pritchard. So o'n i na, fi wedi bod yna cwbl weithiau ar ran, ran y gwaith. Um, yn, a'r gwaith sydd wedi'n cael ei wneud yn anhygoel. Byddwn ni ddim yn adnabod yr ysgol o cyn i nawr. Dim mae'r ma mod yn tech a popeth a mae'n mae safle yeah. a mae'n ysgol wych o'r teg. So, um, so ysgol Pantgelyn a yn delighty yn, yn addysg a oedd chwaraeon. Um, a ar y pryd o'n nhw ddim yn ei chwaraeon fel lefel A, so penderfynnes i'n mynd i'r graig yn Llanelli. Okay.
Um, I wneud cwrs mewn um, chwaraeon a ffitrwydd ac yn y blaen. So o'n i fyna am, am well, six form de. Yeah. Um, a hefyd mae... Trefili pob dydd? Trefili pob dydd. Oedd e'n... Oedd, um, a fel nawr mae rygbi'n rhan mor yn fywyd i. Yeah. Uh, lle ti'n mor ola lenni, fi'n weld. And, um, so oedd, oedd Academy chwaraeon, Academy rygbi na, so o'n i'n fforddi, ie, yeah, pob dyrnod a gêm gyda ni. Fforddi di llun di mwrth, gêm di mercher, fforddi di ddau di gwener, gêm di sadwn, neu fe gêm coleg neu gyda'r youth yn llynyfru. Mm. Uh, o'n i'n etrafili pob dydd, so yn dyrnod o hir, so o'n i'n dal y bus o 5 cent, Ni'n dala hwnna tua cwarter wedi wech y bore. Um, a wedyn y bus na mynd rownd yn i'r ardalodd bach gwledig, a ni'n gwrdd â bus mowr yn Llyndeilo wedyn tua 8. A wedyn cyrraedd Llanelli byti 9 o gloch, oh. a wedyn yr un peth ar ffyn ôl wedyn. So, ie, yeah, so oedd e'n 12 hour, 12 wow. hour day, really, ran, ran y ffeithio a popeth. So, uh, ond adro i fe, um, ran y rygbi a'r addysg yeah. oedd yn gret. A wedyn mynd i uh, Coleg y Drindod yn gyfyrddin wedyn. So, o'n i'n trefeili fyna hefyd, achos oedd cwrs i oedd e'n 2 neu 3 ddwrnod llawn. Okay. So, um, nes i ddim aros yn y, yn y coleg o gwbl. So, um, mae lot o gweithio lle misus i mas ar y bywyd, uh. student, and... Yeah, fi'n credu fi'n ei lan... So, ti'n sgint o, Na, ond so, fi'n ei lan am yr, am yr yfed uh, gyda rygbi ers ni wedyn. Yeah, so. well.
O'n i ddim mewn i'r... Hwna'n stori arall.
Ie, cymryd.
Symud mlaen wedyn, es ti mewn i swydd gyda'r fenter? Do, fi wedi cael cwpl o swyddi diddorol cyn, cyn y fenter. Ie, yeah, well, um, go on. Fe un y ddoen, fe un y ddoen yn cael ei sôn ar, ar y podlediad o blaen, mm. heb, heb mewn i manylion, ond um, so nes i weithio gyda um, Welsh Cottage Cakes ar ôl uh, brifysgol, wneud, wneud y cycennau fyna. Yeah. Um, so yn ein tîn ni, Gwenno sy'n cael ei adnabod fel yr un sy'n cwca yeah, cycennau, ond fi'n siŵr dros y blynydde, fi'n siŵr dyn ni mwy o cycennau na Gwenno hyd yn oed. Ti'n meddwl? O, fyna, nes i cwpl o cycennau yn, yn y Welsh Cottage Cakes, a so, go chocolate sponge, fach popeth. Oedd y gwaith yna amrywio, oedd e'n um, oedd e'n drobyn haf, de, gwylio haf. So o'n i'n neud uh, paratoi, package o popeth. So oedd ie, yeah, bach o pres mewn, chos uh, o dim digon o pres yn y ffarmo, llan amser i car fi fynd os y gwyliau. Dwi'n llath, dim i lawr. Dwi'n llath, dim i lawr, a jo, prisiau cig, dim i lawr. Ond, um, a wedyn nes i weithio wedyn, bach mwy, so oedd hwnna'n lleneilo, yn bach mwy lleol yn 5 cent, yn mwyn gloddio air Dolocothi, neu'r Dolocothi Gold Mines. So dechreuais i bant fyna, gweithio fyna fel, uh, fel receptionist fyna. Um, A wedyn nes ymlaen i fod yn tour guide. Big time.
Tour guide. So oedd hwnna'n, ie, yeah, dysges i lot yn edrych job na. O'n i'n ffit pryn hefyd. O'n i'n o'n i'n cerdded lawr a lawr y steps trwy dydd, mi rownd, yn cerdded milltir o mewn dydd. Um, a mae'r Victorian Tour, ti'n mynd mewn i fe, A mae, mae doi ffordd y ti'n mynd mas. Yeah. Basically, mae fel, ni'n gael o fe'r Indiana Jones route, sy'n mynd bach mwy heriol, mae steps, a ti'n ti cleimo bach. A wedyn, mae tour guide arall yn dylan i, i diwedd y tour, y tour. So rhai felly sydd ddim moyn mlaen ffordd na ti sy'n mynd mas yn y ffordd ar dy okay. arferol. So os na ti'n neud y tour, a ti'n dal fy mlaen y steps i ôl y rhai felly oedd ddim, oh, ddim okay. moyn. So ti'n, yeah. oedd yr actual tour yn cael ei wneud, a ti'n cyrraedd lan felly hanner milltir. So na gyd ti'n neud trwy dydd o lan lawr steps a o'n i'n llosgi'r calories, o'n i'n llibyta byn i moyn prynu. O'n i'n ffit prynu, so... Ie, yeah, ffit rhywyd ddim yn lawr, lawr fach ers yna. Na, roes was draw a... Ie, yeah, ni'r... O'n i'n enwog prynu, o'n i'n ar uh, rhaglen yr hyfeiniad ar Esprorec. So o'n i'n ei lot o waith teledu, achos ar y pryd e, um, fi oedd yr unig staff oedd gallu siarad Cymraeg na. So mm. os oedd unrhyw waith teledu yn dod mewn, ar Esbrerec yn y blaen, so fi oedd gofod uh, well, wneud y gwaith ffilmo. So na, dde'n profiad, profiad gwych, um, gweithio'n lleol, um, droi ys yma wedyn benni prifysgol eis i weithio i gwasanaeth engtir Ceredigion. Um, so gweithio yn clyb engtir yn Aberaeron, Pen Parcau yn Aberystwyth, mewn ysgolion uwchradd, ysgolion cynradd yn Ceredigion. Um, a nes i um, cymwyster mewn gwaith ieuenctid hefyd. So yna, droi y siwna, wedyn dath y cyfle i weithio gyda, gyda ment, well, menter bro Dinefwr, de. So, wedi, wedi newid ar y menter Dinefwr yn amlwg. Um, so byddai wedi bod ar fenter 12 mlynedd i mis Medi eleni nawr. So mae wedi bod So 2011, dechreuais i mis Medi gyda'r Fenter. So, e, so dechrau ar y pryd e, fel swyddo grantiau, oedd lot o arian uh, Ewropeaidd ar y pryd. Yeah. Um, so ACI oedd enw'r prosiect, so gweithio ar y grwpiau cymunedol i cael, cael bach arian nhw i wneud da pwy prosiect yn y moyn. Um, ers hynny wedi wneud uh, gwaith cymunedol, a nawr neu mwy gwaith ysgolion ac yn y blaen. Yeah. Um, Ie, fe na le ti falle mwy, ti'n mwynhau fwy? Ie, yeah, falle mwynhau fwy o'r waith. Ie, yeah, mwy o cefndir lle. Um, falle defnyddio bach mwy o gradd fyna hefyd. Um, felly nawr, e, mae ma 19 ysgol gyndradd yn ardal y fenter, mm. so mhm. gweithio'r ysgol yna, uh, ysgol iaith cyntaf, ysgol yna ail iaith hefyd. Um, yn neud sesiynau fel ymwybyddiaeth iaith, chwaraeon, adeiladu tîm, Eisteddfod ddwl, um, a wedyn rhyw chrad wedyn bach mwy ffocysio ar paratoi nhw ar gyfer lle byd gwaith ar ôl gadael byd addysg. Mm. Trio cael nhw i weld felly'r manteision fod nhw'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg a pa mantes. Mae hwnna'n mynd i roi nhw, i, i nhw yeah. wedyn. Um, ni hefyd, hefyd weithio ar y Coleg Sir Gar. Um, a mae clwb ieuenctid gyda ni'n rhedeg yn Rhydaman, so mae'r ma cymwyster nes i gyda, gyda Ceredigion bendant yn ddibynnol fyna. Um, fi'n rheoli cwpl o staff, so un yn nhw yw uh, Caitlin Crayford. Ni wedi gweld Caitlin.
Mae wedi bod ar y pod yn barod. Mae wedi bod ar y pod. Mae wedi bod mewn wych mis, a mae wedi bod ar y pod yn barod. Dwi'n fawr y teg.
So, na, mae wedi setlo mewn. Mae wedi cael uh, trad dan y ford, dwi e. Ond, uh, na, sy'n rheoli Caitlin wedyn, a mae cwpl o staff uh, clybiau haf, uh, sorry, clybiau rôl ysgol a clybiau haf rheoli fyna hefyd. So, so yeah, mae'n mynd i fod yn gret cael y cyfle i datblygu um, o ran fo'n swyddog, swyddog maes, swyddog datblygu i'r rheoli na rhywbeth. Ie, yeah, mae no, ma lot yn mynd mlaen. Ni Mas fi'n credu yn ysgol Llandeilo, os oes hyn, ar gen i weld. Ifan ar ydych sy'n mwynhau wneud yn y swydd falle gweithgareddau tu allan, neu yeah, gweithgareddau tu fyw. Fi'n credu fi'n rwy'n ac o bod mas o'r swyddfa de. Yeah. So, yn amlwg, mae rhaid hala fach amser y swyddfa i wneud yr tyrgedr, mae papur a popeth fel fe, ticks yeah. the boxes, ond uh, na, so ie, ni mas yn, yn Ysgol Gynradd Llyndeilo yn neud, byddwn ni'n neud gweithgreddau adeiladu tîm, so, o'n i'n fan mor o rhaglen y, y cube ar y, ar ITV fe. So ni'n gweld cyfle wna i falle addasu cwpl o gemau, neu nhw fel gemau pobl neu yn y cartre neu, neu yn yr ysgolion. So, um, yeah. so wedi gwneud nhw yn cwpl o ysgolion yn barod, so maen nhw'n mynd lawr yn dda. So na edrych mlaen i'n weld uh, ysgol gynradd Llandeilo i wneud yr, y cwb de. Ie, yeah, no, bydd yn gwrdd hwyl a fi'n dod lawr dati. So yeah. Gawn ni, gawn ni bach o hwyl, fi'n siŵr dyn nhw. Bach o sport.
O ran, wrth gwrs, gweithio i'r fenter de, symud mlaen de, fel reolwr, ti'n gweld i dyna'n symud mlaen gyda'r fenter yn y dyfodol o ran uh, prosiectau newydd, uh, ti'n bod gweithio gyda cael falle mwy o staff mewn i wneud mwy o gwaith gyda cymunedau, achos mae'r Cymraeg, mae pwyslais anferth dan nhw yn yr ysgolion nawr yn symud mlaen. O, sef, mae pwyslais enfawr yn dweud. Um, ni'n credu fel cwmni ni wastad yn edrych i ddatblygu prosiectau newydd, um, A ni wastad yn gweud i'r, fel ti'n gwybod, i'r swyddog yn fan hyn bod os mae unrhyw syniadau yn prosiectau newydd, yeah. wastad fel blank canvas i, i trealu prosiectau. Um, yn amlwg yn digwydd uh, dilyn canlyniadau'r census, mae ma bach o talc yn caled, fi'n credu, yn wedi gyfyllter y plant a, a'r ieuenctid e, um, ar ran ystadeg yna, ni'n gweld bod falle bach o cwmt bod fyna. Um, falle rheswm mewn wahanol, falle achos bod, bod Covid wedi bod mewn, bod lot o yep. lle, plant pobl ifanc wedi bod gytre. Mae lot, to, mae lot o plant pobl ifanc yn dod o'r rhien, o cartrefi di Gymraeg. So falle yr unig lle maen nhw'n cael y cyfleoedd i, i defnyddio'r Gymraeg yw'r yw ysgolion ac yn ymlaen. So, yeah. um, a'n amlwg hefyd, ar ran, ar ran y gymuned, Um, ti wedi bod yn trefnu gigs gyda, gyda Rhys Morgan nawr. Um, ond ie, wastad edrych am, am cyfleoedd i, i datblygu prosiectau newydd. Um, a fe'n, ti'n mae prosiectau ni wedi datblygu yn y gorffennol wedi mynd yn genleithol erbyn nawr hefyd. Yeah. So, na, mae'n gret wastad edrych am, am cyfleoedd i datblygu. Ie, yeah, dim, Cyn cloi sgwrs y gwaith yn mynd mlaen i dy bywyd personol, yeah. ni dod lan am dim clem. Dim clem. So, dim clem yw cwiz ysgolion, yeah. gynradd. Yeah. A dath e o, wel, o dy frein di, yn oh, yeah. o dy menydd di, yn hwn. So, mae'n rhywbeth bach o, ie. Hwna'n cli, yeah, clem dy ffein bach arall, so, o'n i'n sôn gyda um, Glyn Gwarnoethlan, un arall yw Glyn Dim Clem, so, mm. sa'n mwyn os hwnna'n good thing o fe, so, Felly wedyn... Mae podlediad, ie. Felly wedyn... Mae extra podlediad yna. Ie, yn union. Ond, ie, so nôl 2015, datblygon ni... Um, o'n i moyn dod rhywbeth i felly pontio plant greu gilydd, uh, plant blwyddyn chwech, gyda cyn mwyn o'n mynd ysgol yn uwchradd. So bod nhw'n gallu cysylltu felly'r Gymraeg gyda'i gilydd. So ddethon ni lan da cwys dim clem. O'n i'n cofio wneud, ie, yeah, amser ni ysgol gynradd, so rhai blynyddoedd yn ôl. uh, Bobby Busters. So, oh, okay. so, so, so, cofio hwn, o ti'n ysgol gynradd? Oedd yr heddlu yn dod mewn. O, ie, ie. A nhw'n gwneud quiz fel ar, um, ar pethau cyffredinol yn hefyd bach mwy fel safety a pethau fel la. Yeah. Um, a ni wna'n gweithio'n gret ysgolion yn trefili cysadlu yn y gilydd. So, wnaethon ni ddatblygu hwnna. Um, a cael ysgolion ar y pryd oedd tîm o pedwar yn cynrychioli blwyddyn chwech, a nhw'n teithio i ysgol arall, a nhw'n neud y cwiz a oedd yr enilltydd ddim ymlaen. Okay. So wnaethon ni hwnna um, am rhai blynyddoedd, jyst ysgolion ardal menter Dinefwr. Gath ei ddatblygu fo'n prosiect sirol wedyn, felly ddath ysgolion, o'n i'n neud yn lleol ar y dechrau, a wedyn o rownd derfynol gyda ni yn erbyn ysgolion um, menter Gwellhewyn Siagar a menter Cwm Gwendraeth Elli. Um, so wedyn, mae'n dyblygu ers yn ei to fo'n rhanbarthol. Mm. So wnaethon ni fe yn y llwyd sirol ni. Wedyn ysgolion Sir Benfro, Ceredigion, um, Brycheinio, Castellnydd, Port Talbot a Abertawe yn ymuno hefyd. Um, so wnaethon ni hwnna am rhai blynydde, a hwn gyd cyn Covid, so o'n i'n yeah. pawb yn teithio wyneb o wyneb, a o'n i'n cynnal ar ôl drefynol gyfyrddin ar fwy o'r amser ma'n canolog i pawb. Doedd Covid mewn, um, o'n i'n amlwg dal mwyn parhau gyda'r prosiect. Um, o'n amlwg ysgolion methu teithio. So, yeah. wnaethon ni cynnal y e dros Teams. Um, teams, e, so dath technoleg yn i'r rescue e, really. So, wnaethon ni rownd i eto lle o'n and o'n i'n bod yn sôn am rhai blynydde bod ni'n moyn cynnal rownd genedlaethol, yn amlwg, rhan teithio, bydde fe'n job cael ysgolion lle Cyrdydd yn erbyn yeah, yeah, um, Menter Môn ac yn ymlaen, yeah, yeah. reit lan y top yna fe. So, um, ond gaethon ni'r cyfle i, i wneud yr cwiz dros teams, a wnaethon ni'n genedlaethol am y tro cyntaf hefyd, tair blynedd yn ôl nawr. Mm. Um, a ers hynny, mae'n rhai fo'n prosiect genedlaethol, so Gwych. ni wedi cael, mae Owen Williams o Stone Sad, o'n wedi bod yn cyflwyno'r um, rhwng derfynol a Mary Lovegreen. So, na, maen nhw'n ma nhw gret yn cyflwyno, maen nhw'n gyfarwydd gyda gweithio gyda y rhaglenni plant ac yn ymlaen. So, yeah, yeah. mae natur gret gyda nhw ran, ran cyflwyno'r rhaglen. So, na, mae wedi tyfu blwyddyn o'r blwyddyn a um, digwydd bod nawr mae'r rownd rhanbarthol yn cael ei gynnal dechrau mis Mawrth a rownd gael yn eithaf eto diwedd mis Mawrth. So, gaethon ni'r ffainal fan hyn yn Hengwrt ddod am sy'n recordo hwn. Um, gyda Sgol Gymraeg Credaman,

Liam dy ffilm bach arall. Ie. Cofio hwnna nawr. Ai. O ran, wel, ni wedi siarad bach am sgano, ond hobïau ti fas o gwaith. A fi'n siarad am sgano, achos fi'n edrych ar y ti gyntaf, achos ti cyn fi. Ti'n mwyn uh, rhoi'r newyddion i'r... Wel, mae pawb yn gwybod, really. Ti'n gwybod, ie. Ond, uh, ai, disgwyl, fel mae Gwenno yn disgwyl, uh, plentyn uh, cyntaf ni'n awr yn mis mai, so wythfer o fai, so penwthos Coronation Charles. So, oh, so bach, bach, bach ar y ffordd. So, fel yn gweud gyda sgano, so un bach sy'n mewn na. So, um, so, so ni'n uh, ni, ni cadw'n surprise o ran bach gen i merch. So, mm. a ddod y ddechrau, o'r ddoi ni, moyn surprise. Wedyn, gyda ni sgan cyntaf, Gwenno, um, excited moyn ffind y mas, ond fi wedi cael ffordd yna. So, surprise bach nawr, dechrau mynd eisiau, wel, due dates mai de, so yeah. wyth fy fai. So, edrych mlaen, so dechrau, fi wedi bod yn peinto'r nursery nawr. O'n i'n gweud, fi wedi gweld ti'n defnyddio'r fan, ai, cot, ai, o, cot, ie, so prynu popeth mewn nawr, so, na, edrych mlaen, amser yeah. cyffroes iawn na, wrth gwrs, mae fach yn newyddion y tu efyr, e, ran... O, ie, ie, mae fel daddy daycare. Mae un arall dyn ni'n awst nawr, Ond fi wedi gwneud y gyd o'r blaen. Ti wedi gwneud y gyd o'r blaen, so... O'n i'n dechrau joio cwsg. Dechrau joio cwsg, to. Ie. Yeah. A nawr mae hwn yn dod. Ie. Yeah. Unrhyw, unrhyw tips i ti dre beth yw'r... Um, Survival tips? Na, dim lot.
Na? Digon o cwrw yn y tŷ, jyst rhag ofon. Ie. Yeah. Um, a pawb yn gwneud, na'r na mwy ar bwys. Dim y babi fel. Ie, jyst y cwsg fel. Stim, stim mwy o tips. Sa'n rili cofio fe. O'n i wedi watcho, wel, Dwi'n Breaking Bad. Ie. Yeah. Sa'n gwybod sawl awr yw'r holl raglen. yeah. A ni wedi gwylio fe mewn byddu, a peth efnos. Yeah. O'n i lan bron pob nos, doi, tri o bore, am god awr neu ddoi, yn watcho pob un ar yr iPad, ti'n modd. Yeah. A mae Ian i'n braich fan hyn, iPad fan hyn, jyst yn cael ei mynd. A Jordan, wrth gwrs, eisiau fach o cwsg. Yeah. So ie, yeah, top tips. Pa'n trial watcho

hwn bydd tymor ola lawr. So... Mae'n ma, ma, definitely newid agwedd. Fi'n yeah. marw lawr yn jaman pryd rôd rhaid fynedd. Yeah. A mae fe just lwcus da ni. Mae gêm, e, mae gêm da ni nos wein ar Ond mae gêm yn ni wystod yn y nos. Ond os yno ar penwthnos, yeah. i just really neud yr amser. Yeah. Cymryd yr amser nawr. Yeah. Mas o ti am deuddeg, nôl am wech, saith. Yeah. Felly watch up Kick off a couple of beins. Ie, ie. O, i'r wrth i sad o'n fel. Ond mae'n definitely newid. E. Ydy. So, mae'n mynd, jyst o ran y treino fe, ni'n treino nos, nos fawrth a nos iau, e, so mae'n dwy nos ythyn nawr, un ar dysad yn, yn amlwg, mae'r ma prynawn i gyd yn mynd wedyn. Mae'n rhaid aros am drink fach ar ôl ni hefyd, so... Mae'n yeah.
Protocol. Ie, yeah, so, ie, uh, yeah, tymor ola lenni. So, um, fi mwyn gwneud y sawl blwyddyn, ond hwn i'r hwn i'r tymor, hwn i'r paco lan. So, na, ni'n cael, ni cael tymor fach neis um, top o cyngred ar y foment. Um, mae, well, mae felly tri bod o'r tîm sy'n sy pwysio am promotion lenni. Um, a ni hefyd dal yn y cwpan wyth ola. Ni'n wario Llanharan, Di sad yn hyn nawr. So trip bach lawr fyna. So, ie, yeah, bydd eitha neis benni. Sa'n ni'n lle cael lle trip i'r Principality a, a cael promotion i, i Division 2 wedyn, bydd hwnna'n ffordd neis felly yeah. i orffen wedyn. So. Yeah. Yeah. Ond bydd mae dal yn mynd i watcho'r boys ar, ar y disad yna. Ie, yeah, ie. Yeah. A mynd ar y lle, mynd ar un bach da fi. Ie. Yeah, so, cael ei mewn i'r rygbi yn eitha cynnar. so.

A ti'n partner o'r PT Crew yn y bore? PT Crew? Eh?
Fi'n gwybod ti'n rhoi o notifications, so... Fes i'n Sharon ar Instagram. Pet hate, boi.
Pet hate. Yw unrhyw PT sydd yn tagor pobl sy'n mynd i'r sesiwn PT a roi lan Instagram i'r pobl sydd yn mynd i'r sesiwn PT i ail rannu fe, a ti'n un o'r ein anawr. Ti yn y categori yn. Marchnata'r brand yn y fe. So, ai, so fi'n... Lle mynd bob bore, Jim? So mae ma clas yn bob dy llun, dy mercher dy wener am half a six y bore, hanner dy wech. So. Mm. Ai, mynd fyna, prynu, wedyn fi'n siarad mynd dim wrth a dydd iau hefyd yn unan. So. Uh, joio hwnna. Joio, dwi'n mynd i rŵtîn o'n amlwg mis mai. Ie. Yeah. Falle byddai ffilm mynd. Falle un dydd.
Falle un dydd, ie. Yeah. Falle tri. Ie. Yeah.

Dal yn supporto Spurs? Fi yn big fan o Spurs ydw. Um, Sa'n siŵr beth i'n ei y plentyn fi os fi'n mynd i roi plentyn trwy stres o cefnogi Spurs. Na. Um, Paid o lawr i Abertawe, ni fi. Ie. So, yr unig gêm fi wedi watcho Spurs yn ware oedd yn Abertawe. So, ma, yn fyw fel? Yn fyw.
So, oedd Owain, so yn prif weithredwr neu gyda Tocyn Sfar i gêm Abertawe Spurs, so esi, esi da fe. A fi'n cofio'r gêm, oedd un, o'n i'n yr home end, so o'n i'n ffili gweiddi neu dwi'n fel la. Good. So, a Faber Tawa, 1-0 lan, a ddim 1-0 falle tan yr 85th minute. O, oh, Dele Ali a Kane. Dele Ali, Kane a Ericsson, 3-1. Ond o'n i'n ffili dathlu ddo, rhaid fi wedi systio hwnna wedi No. Ond, um, so yna'r unig gêm fi wedi watch, fi wedi bod i stand i'n newydd Tottenham. Anhygoel. Tŵr is ti. Tŵr, ie.
Mae stadiwm yma. Mae ffordd maen nhw'n meddwl am popeth. Mae... Yeah. A nawr, mae'r ma brand nawr yn, yn ei hangi, fi credu dim ond, credu dim ond Man U sydd ar highest revenue ran, ran match day revenues na, na Tottenham, ond sa'n ni'n hala. Mae tickets yn rhy ddrud na fa?
Fi'n bo, we'n credu Spurs sydd ar highest season ticket prices yn Europe. Um,

Sa, t'o' be', sa i 'di bod i watsio gêm Cymru, watsio ar y teledu, ond Ie, yym, Yn fyw fel. ie, ond jyst lle appreciate y cynne fe, mae'n O well boi. bach yn ddrud o, ond... Ond na, ma' ma' nhw'n gwerthu'r stadio mas, a ma' nhw ma' nhw dal yn mynd i chargio'r prisiau Mm. yna, yndyfe, ond yy, fi'n mynd i Caerdydd penwythnos gêm Lloegr Cymru, chwech wlad, ond ddim i'r stadiwm fel mae pethau'n sefyll, so Ie. little walkabout bydd amdani nawr. a- Screens. Cymdeithasu a screens, ie. So, oh, da iawn. Am, am dydd bach. Be ti'n meddwl am to, Cymru yn y chwe glas? Sa'n gweld finan yn gweld yn cymryd pwynt. Fi'n credu bod yn mynd i bod yn gêm taff yn erbyn yeah. Eidal. Mae nhw, ma nhw ar e'n dda.
Mae'n anodd o. Credu Cymru felly wedi mynd cam nôl. Maen nhw'n mynd bach o transformation stage nawr. Fi'n credu mae tîm oedd allan fel yr Alban, a'r Eidal, fel yeah. ti'n sôn, wedi mynd trwyddo'r transformation, a yeah. maen nhw'n bwrw i falle i, i peak nawr ydy. So, mae Lloegr, os dyn nhw'n Lloegr, fe, gym eich anodd, uh, werddon tîm gorau yn y byd ar y foment, a mae ma Ffrainc wedi gwella right. hefyd. So, um, so fi'n credu Lenny, falle, mae cwpan y byd yn amlwg yn ymlaen mis Medi nawr, so falle defnyddio fe i arbrofi cwpl o chwaraewyr, um, yeah. rhoi cyfle nhw a, a gweld um, beth yw'r beth yw'r safon fel neb yr erbyn Iwerddon nath e nôl i i fod falle'n saff a profiad a e, o'n i'n meddwl wnaethon nhw'n reit erbyn Iwerddon, cwpl o camgymeriad falle ddim digon clinical de um, yn ardal 22 um, Iwerddon a ie, yeah, ni'n gweld bach o cam nôl wedyn erbyn yr Alban. Dar brofi ti'n mynd bach, yeah. ond um, yn amlwg mae Lloegr wrthnos nesaf nawr wedyn, ie, yeah, yr Alban, na, sori, yr eidl i, i, i ffwrdd a wedyn Ffrainc, so Os dim gym rhwydd i gael, so... Na, mae bron yn tueddu fel o'r le ni'n gweld, mae Cymru'n dylar yna chwaraewyr bach yn hen na, chos yeah. mae'r enw. Yeah. Yn George North, yeah. dyn nhw heb bod yn waren, special. Mae'n yeah. ma rhaid bod yn gret i, i Cymru, blynyddoedd, sa'n mynd i tynnu ar bant, ond yeah. falle mae eisiau ffresh yna. Yeah. Yr un problem yw, sa ti'n gweld sneb amlwg falle yn dod trwy ddo,

Diolch yn fawr ti am popio mewn, am Na. chat bach, bai. Diolch am y croeso.
Nes, nes, i, nes i cael ti'n ôl. Fi'n gwybod, ti'n ei drobyn ardderchog o'r y teg yn Oh. cadw'r podlediad i fynd a Stressed, bus? cyflwyno'r podlediad, so... Tap at the top, as nhw, fel Ie, yeah. dweud. aye. Tap at the top, ta. Aye. A mae ma Steph da ni o Red Hot yn mynd i dod mewn i siarad am bach o, o pethau ariannol nawr. Yn anffodus, wythnos hyn oedd hi'n dos. So, gobeithio gewn ni ddim mlaen wythnos nesaf nawr. A ie, yeah, diolch yn fawr ti boi. Pob lwc gyda'r baba. A ti? Number two? Ie, yeah, wel, fi'n fi gwybod beth sydd wedi ddod. Ie, yeah, so, yeah. Mae'n mynd i bwrw ti fel bus. Fi'n ma. Ai, fi'n wel ar. Dim problem fi hwnna. Na, fi'n ma. Ond diolch yn fawr i chi gyn am gwrando, a welwn ni chi os yn sesa. Da bo. Wel fawr.